In hriat loh laiin in remtihna pawh lam hmasa miah lo leh nghalin in serh kha lo thlak sak ve ta u che u se, engtin nge in tih ang le? Doctor sual tak leh mi sual tak tawn avangin transgender lo ni ve ta ula, engtin nge in awm zui ve ang? Kum liam ta khan kum sawmhnia upa Mujahid, Uttar Pradesh a mi chu an khua a mi a hlo em em thin. Kum hnih chung zet mai amah lo harass a lo chhaihnawmna a ve tawh thintu, tichi em em thintu Om Prakash chuanin a bum a. Mujahid chuanin a hlau em em thin tih a hriat avangin a thusawi pawh a awihsak a ring a. Mujahid a hrisel lohna chu hman tangkai sakin Mujahid hnenah chuanin doctor tha taka hmelhriat thu leh in check up turin a kalpui thei reng thu a hrilh a. Natna engemaw taka nei a rin thu te pawh a hrilh bawk a. A hmelhriat doctor chuanin in sen lutuk pawh ngai lovin a tihsak thei dawn tiin a hrilh a ni. Tichuan Mujahid chuanin a lo awihsak ve mai bawk a. Tichuan June ni thumah an pahnih chuan Begrajpur Medical College-ah an kal dun a. Amah lo entu nurse leh doctor te chu Om Prakash-a chuan a lo thu rualpui vek tih a hre lo. Om Prakash-a ti tura a lo hrilh hlawm tawh ang chuan an ti ve mai a. Doctor chuanin Mujahid chu zai a ngaih thu a lo hrilh ta a ni. Mujahid chuan doctor leh nurse te chuanin an bum ang tih ngaihna reng a hre bik lo va, a ring tawk em em mai a. Doctor berin zai a ngai a tih tawh chuanin a tan a tha ber tur a ni, a ring ve mai a ni. Tichuan a tukah chuan Om Prakash nen bawk chuan inzai hmachhawn turin an kal leh ta a. Nurse te chuan anastasia hmanga an han tih mut hnuah chuanin a serh chu an thlaksak ta a ni. Mujahid chu a rawn harh chhuah leh meuh chuan a chithlahna bawm chu a lo bo daih. hmeichhe serh ang a lo nei ta daih mai a, han ngaihtuah ve chin ula, Mujahid-tana a hrilh haithlak tur zia leh thinrim thlak tur zia hi thinrim viau pawh ni se tih ngaihna awm tawh a lo, a chhan chu a nih tur ang zawng zawng a ni hman vek tawh a ni. Om Prakash chuanin a hma ruahmanna vek a nih thu leh doctor te, nurse te pawh chu a lam chang vek an nih thu a hrilh tlang nghal a, Om Prakash-an ti hian Mujahid bulah chuan a sawi a, Engkim hi keimah ruah hman leh duh dan vek a ni a, mipa atang hmeichhia ka thlak tawh che a, chuvangin lawyer te pawh ka be fel ang a, nang nen hian kan innei vat ang. I pa ka kahlum sak hnuah che chuanin i pa in i hminga a dah ro zawng zawng leh ram zawng zawng te pawh ka hmingin nang hian min thlakpui vek ang a, laknauah ka awm ang tiin a sawi a. Mujahid chuanin engtikah mah a neih loh tur thu a hrilh. Mahse, Om Prakash chuan, Khati chung khan nei duh tur che hmeichhia an awmi ring reng reng em ni? Han in en ta che, mipa pawh i nih tawh lo kha, hmeichhia i nih tawh kha, society meuh pawhin an nuihzat tawh dawn che. Duh hmeichhia mahin khatiang khan an nei peih lovang che, duhthlan tur i nei hleinem, a tihsak a ni. Mujahid chuanin engkim chu a pa bulah a sawi chhawng vek a, a pa thinrim chuan police a kawva. June ni sawm pathuma police te chuan Om Prakash chu a inah chuan an va man chilh ta a ni. Police ten an man hnuah Om Prakash chuan engkim mai chu a duham vang leh rosuma it vang chauh a ti a nih thu a sawi a. Mahse tun hma chang tawhin Mujahid chu a lo it ve deuh thin em aw tih theih tur khawpin Mujahid chu a tleirawl chhuah tir atangin a chhaihnawmna fo thin a, a tlangval chho a tichuanin a tawpsan chuang lo a harass thin a ni. Chun zawng zawng chu Police-ten an han hriat hnuah phei chuan Om Prakash a thil tih chu a rosum duh vang mai ni lovin mi pat mi patna lam hawi thil a ni tawh tih an hrethiam nghal a. Mujahid chu a neih theih nan a serh chu a thlak tir angin an ngai zui ta bawk a ni. Om Prakash chu engtiang chiah a hrem tur nge tih hi thu chiang a awm rih lo va, mahse a sual luatah leh sum a duh luatah a sum neih sa zawng zawng chu a chan phah zawk dawn niin a lang. A chhan chu Mujahid-a pa chuan, Ka fapa chunga a thil tih hi rapthlak tak mai ni a, serh inthlaksak nasa tliah a ni lo. A nunpum hi a tihchhiat sak vek a ni. A taksa a tih danglamsak mai pawh a ni tawh lo, a rilru zawng zawng pawh a nghawngchhe tel vek a ni. Ka fapa hian engtin nge a chunga thil thleng rapthlak tak tak hi a pawm dam theih tawh ang? He misual Om Prakash hi rei tak chhung zel tan tir mai ka duh tawk dawn lo. Ka fapa chunga a thil tihte zawng zawng avang hian zangna dawmna nuai zahnih tal ka phut dawn. A chhungte pawhin an ngaihtuah pui mai tur a ni, a ti ve ta sak a ni. Mujahid an zaina hmun Behrajpur Medical College lam atang pawhin thu chhuah a awm tawh a. Mujahid serthlak sak chung changa inhnamhnawih zawng zawng doctor leh nurse te pawh hrem an ni vek dawn tiin an rawn sawi a. Hetiang thil hi a vawikhatna a ni tawh lo va, a hma pawhin operation lem kalpuiin mi kal an lo inhralhsak tawh bawk a, chungte pawh chu hman chhuah vek an ni tawh. Medical College ah chuan in dik lo taka thil lo ti ruh a, an thiamna te, a tha lo zawng leh a tenawm zawnga hamthatna uma lem chang an lo awm a nih chuan in kan man chhuak zel ang an ti ni. Mujahid chu mipa siam let leh a ni ta em tih zawhna te a awm tak in a ni ta lo. A ngai a let leh chu duhthusam a ni ve thauh a, amah pawhin chu chu a duhthusam a ni. Mahse doctor te chuan a risky mah mah tawh an ti ni. A dam chhukin Om Prakash-a'n a chunga a thil tihte chu a nunpui a ngai tawh dawn a ni. Tin, a pa sawi ang khan a chunga thil thleng avang hian a at phah lo chauh mai a. Hetianga inbumna avang leh sum duh luat avang teia mi taksa peng hralh sak te, thlak sak tih vel te hi a vawikhatna a ni tawh lo va. Doctor lem chang te, operation lem te, hetiang avanga vawiin ni thleng a hreawm taka hun hmang leh la awm zui zel te hi an tam a ni. Hma hun thim tak nei ta te pawh an tam bawk a, tunah pawh hetiang tawng mek hi an lo awm mai thei a ni. Crime Patrol leh Savdhan India tih velah te pawh an tam thin kha. Tuna kan sawi te pawh hi a Crime Patrol deuh ruih mai a ni. Awle, thlertute khati zawng kha a hriat loh lai a, ama phalna pawh la hmasa miah lo, a remtihna pawh la hmasa miah lo va, a serhthlak chungchang ka sawi thei hi chu a ni a. Thlertute in ngaihdan te in lo sawi ve dawn nia, a tira ka sawi ang khan in chanah han indah ve chhin ula engtin nge in ti viang le? Awle, tun tum chu khati zawng khan ni leh phawt mai se, thlir tur te in ze vai chungah a lawm thu ka sawi a, video ka post leh tur te min lam ngaih chuan suk leh theuh dawn nia.